Hawnhekk qiegħda f'post jissejjaħ Ta' Dmejrek, fuq l-irdumijiet ta' Ħad-Dingli. B'saqajha mal-art, dan huwa l-ogħla post f'Malta, 250 metru 'l fuq mil-livell tal-ilma baħar. Iżda kieku kelli nagħmel vjaġġ lura fiż-żmien, għal madwar 25 jew 30 miljun sena ilu, ma kontx inkun daqshekk fl-għoli. anzi, kont inkuf qiegħ il-baħar. Mal-miljuni ta' snin, trabijiet minerali u fdalijiet tal-annimali waqgħu u serrħu f'qiegħ il-baħar, saff fuq saff, biex maż-żmien iffurmaw is-saffi ta' blat li llum insibu taħt saqajna. Bl-eċċezzjoni tat-tafal, is-saffi kollha ta' blat huma porużi u jħallu l-ilma jgħaddi minnhom. Din it-tip ta' ġeoloġija tippermetti l-formazzjoni ta' żewġ tipi t'akwiferi. Nirreferu għalihom bħala perched aquifers, jiġifieri depożiti ta' ilma miġbur fuq is-saff tafli, u mean sea level aquifers, jiġifieri depożiti ta' ilma pur maħżun prinċiparjament fis-saffi tal-franka u taż-żonqor, li għalkemm imiss mal-ilma baħar, għaliex l-ilma pur huwa eħfef mill-ilma mielaħ, iserraħ fuqu, saff fuq saff, mingħajr ma jitħalltu. L-ilma li jinġabar f'dawn l-akwiferi, u li aħna b'mod ġenerali nirreferu għalih bħala l-ilma tal-pjan jew l-ilma ta' taħt l-art, huwa fil-fatt l-unika sors ta' ilma ħelu li għandna Malta. Mhux illum biss, iżda minn dejjem. L-ilma tal-pjan minn dejjem kien l-għajn tal-ħajja tagħna fuq dawn il-gżejjer. Bħala poplu irnexxielna ngħixu u nagħmlu suċċess fuq dawn il-blatiet Għaliex għarafna naċċessaw u nużaw dan is-sors ta' ilma prezzjuż. U, kif se naraw aktar 'il quddiem, abbużajna minnu wkoll. Il-perched aquifers minħabba li qegħdin fil-wiċċ tal-blat huma aktar aċċessibbli. Tant hu hekk illi f'xi postijiet jispuntaw b'mod naturali bħala nixxijat tal-ilma ħelu. Dawn l-aktar li nsibuhom huwa fil-Punent ta' Malta, minn Ħad-Dingli sal-Marfa. u postijiet għolja f'Għawdex bħax-Xagħra, in-Nadur u Għajnsielem. Hawnhekk ninsabu fl-inħawi tar-Rabat, erja fl-għoli f'Malta fejn insibu blat porus u dan il-blat jinsab fuq livell ta' tafal. Allura meta tagħmel ix-xita, meta l-ilma tax-xita jinqabad f'dan il-blat u jibda nieżel u jilħaq il-livell tat-tafal, dan ma jkunx jista' jinżel iżjed u jifforma dak li ngħidulu perched aquifer. Il-karatteristiċi dan l-aquifer marbuta ħafna mal-fatt illi l-ilma mhumiex fil-fond. U dan wassal biex tul iż-żminijiet dan seta' jittieħed għal diversi użi bħal agrikoltura jew anke wkoll bħal ma nafu l-akwadott marbut ma' hawnhekk anke għal fini ta' ilma tax-xorb. Apparti minn hekk, insibu li fit-tarf fejn il-blat jintaqa' mat-tafal, jiffurmaw ukoll għejun li minnhom l-ilma kien joħroġ b'mod naturali. Filwaqt li l-karatteristiċi ta' dan l-akwiferu jtuna dil-faċilità li wieħed jaċċessa l-ilma u bekk insibu areas agrikoli importanti, storikament agrikoli, u koll il-settlements, il-postijiet fejn jiexu n-nies, l-iktar antiki f'pajjiżna, pero u koll il-fatt li dan l-akwiferu huwa daqshekk aċċessibbli Ifisser ukoll li huwa inqas protett, inqas protett minħabba li kull kontaminant li jista' jkun hemm f'wiċċ l-art jista' jilħaq l-ilma b'iktar faċilità. U allura naraw aspetti problematiċi bħal nitrati minn agrikoltura, però wkoll kontaminanti llum li nużaw aħna fil-ħajja ta' kuljum tagħna li jaffettwaw il-kwalità ta' dan l-ilma. U dawn huma problemi importanti Rridu nindirizzaw jekk irridu li dawn l-akwiferi, dan l-ilma ta' taħt l-art li jinsab f'dawn l-areas jibqa' jkun tajjeb u jibqa' jkun tajjeb biex jibqa' jintuża fis-snin li ġejjin. Hawnhekk ir-Rabat, ħdejn il-Knisja ta' San Pawl u proprju taħt din l-art u anki taħt din it-triq fejn normalment jarma l-monti, Fond li jvarja bejn it-tliet metri u t-tnax-il metru skont kif ixxaqleb l-art, insibu numru ta' galleriji u ta' xaftijiet rettangolari illi kienu tħaffru fi żmien ir-Rumani, jiġifieri madwar elfejn sena ilu, proprju biex ikunu jistgħu jaċċessaw il-purged aquifers illi hawn f'dawn in-naħat. Hawn mill-inqas sittax-il xaft illi mill-pjazza jibqgħu sejrin taħt Triq Santa Rita u jaslu sal-Funtana tal-Erixem fit-tarf l-ieħor tat-triq. Dawn l-għejun kienu ta' importanza strateġika fil-bini tal-belt Melite, li fi żmien ir-Rumani kienet tinkludi l-Imdina kif ukoll parti mir-Rabat. Is-sistema tar-Rabat, wieħed irid jifhem hija magħmula parti minn dak li huma l-fortifikazzjonijiet. Biss biex saret, il-bjar u s-sistema tal-kanali bilfors li saru. qabel ma beda l-bini tal-fortifikazzjonijiet. Hija partikulari għaliex insibu li l-bjar huma dak li jgħidulhom puteji, fil-fatt huma maqtugħin rettangolari u jidher biċ-ċar li t-teknoloġija hija punika. Minn dokumenti medjevali nafu li kien hemm 22 ċisterna li kienu qed iservu, fi żmien il-Medjuevu dawn kienu nbidlu f'kappelel. u l-aċċess tagħhom kien mill-Foss Ruman. Illum jekk wieħed jinżel matul ma ninsewx Santa Rita, it-triq li tinżel minn quddiem il-Knisja ta' San Pawl kien il-Foss Ruman. Jiġifieri sal-1960s kien għadu jidher. U mbagħad billi r-Rabat ma kellhiex triq prinċipali kienu mlew il-foss biex ikkreaw it-triq. Diversi minnhom dawna ċisterni ġew modifikati għal restorants li qegħdin taħt l-art jew inkella ħwienet jew affarijiet hekk. Biss għadhom jeżistu disa' u l-qisien tagħhom huma immensi. Dan is-sors ta' ilma kien jiġi wżat ukoll mill-Għarab, jiġifieri kważi elf sena wara r-Rumani, u fil-fatt l-isem li għandna għal din is-sistema ta' mini ġej mill-Għarbi wkoll. Għanad. Illi jirreferi għal sistema ta' kanali fuq jew inkella taħt l-art u dawn ix-xaftijiet. Fil-post fejn il-għanad jiżbokka f'wiċċ l-art. Jifforma sors ta' ilma ġieri. Bil-Malti għandna żewġ kelmiet sbieħ li huma relatati ma' dan. Il-kelma ġnien illi tirreferi għall-post illi jħaddar fejn jiżbokka dan l-ilma u l-kelma għajn illi tirreferi għall-post minn fejn joħroġ u jfawwar l-ilma. Hawn tliet għejun illi ilhom jipprovdu l-ilma lil dawn l-inħawi sa minn qabel ma bdiet tinkiteb l-istorja tagħna. Dawn huma ta' Qeriexem, ta' Ħammiem u l-funtana li hemm is-Saqqajja. Saqqajja fil-pajjiżi Għarab fi Spanja u n-Nord Afrika. Hija xi ħaġa speċifika. Hija l-funtana li qiegħda f'ħdejn il-bieb tal-belt li qed tindika d-direzzjoni lejn Mekka. Għeriexem huwa l-plural ta' għarix u ftit tas-snin ilu nstab sistema ta' djar imħaffrin mhux ġol-blat għax in-naħa ta' Għeriexem Huwa taf li. Imma ħajt antik imwaqqa', probabbilment parti mill-fortifikazzjonijiet, li n-nies ħaffru fih u kkreaw spazju u saqqfuh b'sistema ta' ħaxix, dak li huwa l-għarix, jiġifieri, u jinsab viċin tal-funtana. Is-sistema Orjentali hija li inti. Ma tieħux l-ilma mill-bjar li huma mħaffrin matul is-sistema tal-qanad. L-ilma jittieħed kollu fit-tarf tagħha fejn jkollok il-funtana. Filwaqt li ħammiem, ħafna Maltin kienu jinterpretawha ħamiem, ħammiem huma Turkish baths. Malta ma kellniex Turkish baths, imma qed jindika li inti għandek sit ta' banjijiet Rumani. Avvanz kbir u importanti li sar fl-estrazzjoni tal-ilma mill-Perched Aquifers sar fi żmien il-Kavallieri. Meta nbniet il-Belt Valletta, popolazzjoni ta' 4,000 ruħ, kien hemm bżonn li jiġi assigurat sors ta' ilma potabbli. Il-Gran Mastru Martin Garżez kien ħareġ bl-idea li jinbnew akkwedotti sabiex ilma minn għejun fl-inħawi ta' Ħad-Dingli, l-Imtarfa u l-Buskett jitwassal lejn il-belt. Iżda kien il-Gran Mastru ta' warajh, Alov de Wignacourt, illi wettaq il-pjan. Kien qabbad lill-Padre Tomasucci, patri Ġiżwita u inġinier idrawliku minn Messina, sabiex jibni l-infrastruttura neċessarja u permezz ta' gandotti jwassal l-ilma ġieri lejn il-belt. Kollox permezz tal-gravità u l-qlib tal-art. Iżda fl-inħawi ta' Ħ'Attard, Birkirkara u Santa Venera kellu l-għawġ, għax l-art kienet aktar baxxa mill-belt u ma kienx hemm qlib naturali. Il-pjan ta' Tomasucci waqaf hemm. Tomasucci mar lura Messina u postu ħadu inġinier idrawliku ieħor, Bontadino de Bontadini, illi dan kien għaraf is-siwi ta' din l-idea tal-kapomastru Malti Giovanni Attard, u bnew l-akkwedotti u t-turretti illi għadna nistgħu naraw sal-lum fl-inħawi ta' Santa Venera, il-Ħamrun, u l-Furjana. L-ewwel ilma permezz ta' din is-sistema ta' trinek u akkwedotti wasal fil-Belt Valletta fil-21 t'April 1615. Din is-sistema ħadmu fuqha ma' sitt mitt ħaddiem, kienet twila tmintax-il kilometru u swiet ftit inqas minn 440 erb skut Malti. 40 elf minnhom illi kienu ġew mill-qligħ tal-Iqmugħ u l-Ifran, filwaqt li l-kumplament kollha kien ħariġhom Wirnjakurt stess minn butu. Meta tlesta, dan l-akwedott kien iwassal mal-1,500 litru ilma fil-minuta. Mhux ta' b'xejn li biex jiċċelebra u jiffanfra xi ftit, Wynyakourt ordna l-bini ta' diversi funtani madwar il-belt. Waħda minn dawn il-funtani illum qiegħda fejn il-Kavallier ta' San Ġakbu. Funtana oħra hija l-istatwa ta' Nettunu li oriġinarjament kienet fix-xatt ta' Lascaris, iżda llum qiegħda fil-bitħa tal-Palazz tal-President. U mbagħad, Funtana enormi quddiem il-Palazz fejn illum insibu Pjazza San Ġorġ u din il-funtana illum qiegħda fi Ġnien San Filippu il-Furjana. Din is-sistema ma kinitx biss mod kif tindirizza il-bżonn li jkun hawn l-ilma fil-belt, imma kienet ukoll dikjarazzjoni ta' saħħa finanzjarja u ta' poter. Meta viżitaturi mill-Ewropa kienu jaslu Malta u jżuru l-Belt Valletta, Kienu jaraw il-qawwa politika u finanzjarja tal-Ordni mhux biss fil-bini majestuż li kien hemm f'din il-belt ġdida, iżda wkoll fil-mod kif l-Ordni kienet irnexxielha tikkontrolla n-natura u wasslet ilma fejn qabel ilma ma kienx hemm. Meta l-Ingliżi waslu Malta fl-1800, Huma estendew l-Akkwedott tal-Kavallieri biex ikun jista' jieħu ilma minn għejun fil-Buskett u b'hekk żiedu l-kwantità ta' ilma. Bnew ukoll akkwedott ieħor, din id-darba biex iwassal ilma min-nixxigħat fil-Fawwara, fil-Lunzjata u Ġebel Ċantar sal-Kottonera u l-inħawi tal-port illi sa dak iż-żmien kien għad ma kellhomx servizz ta' ilma ġieri. B'hekk, l-akwedott tal-Kavallieri issa beda jwassal l-ilma sal-inħawi ta' Ħ'Attard, Ħal-Lija, Ħal-Balzan, il-Mosta, Ħaż-Żebbuġ, il-Ħamrun, Ħal-Qormi, il-Furjana u l-Belt Valletta, filwaqt li l-akwedott il-ġdid Beda jservi lil Ħal Luqa, l-Imqabba, Ħal Tarxien, Raħal Ġdid u l-Kottonera. Lokalitajiet oħra, li prinċiparjament kienu agrikoli, kienu jipprovdu l-ilma tagħhom huma stess permezz ta' spieri u bjar privati. Iżda madwar 50 sena wara, kemm minħabba żieda fil-popolazzjoni kif ukoll minħabba raġunijiet ta' iġene u ta' sanità, inħass il-bżonn li tiżdied il-provvista ta' ilma nadif u tajjeb għax-xorb. U fl-1856, fuq suġġeriment tal-Professur Nicholas Zammit mis-Siġġiewi, tħaffret l-ewwel spiera biex jittella' ilma mill-Mean Sea Level Aquifer. U b'hekk bdejna niktbu paġna rikka oħra fil-ktieb tal-istorja tagħna. Storja li se nkomplu nitkellmu dwarha fil-programm li jmiss fejn ħa nkunu qegħdin nagħtu ħarsa dwar l-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan mill-akwiferu, illi b'differenza minn dak li rajna s'issa, dan jinsab iktar fil-fond u jmiss mal-baħar. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.